बाबू गौ बाबू हाँ बोल कथी भेल बा देखी ने देखी बोलै छै केना के जेना हरदम गए बचाली कटते रहै छै तेना एते बोलै छै सार मुंह सम्हारि के बात कर केहन के बात करै छै तऽ की भेलै आखिर तू हमर बेटा छी ने सार नहि तऽ देख बाबू कहि देलियो हम तोहर सार नहि छियो जखन तखन सार सार सार सार कहैत रहै छी कने प्यारो से ने बात करि सकै छी नहि तोहर से कोन सुख मिलै छै हमरा आइ जे तोरा से प्यार से बात करबो खरी बात छोड़ कथी कर लिया से कह हमरा जल्दी से बाबू बाबू हमरा ये के हजार टका दे ना ये के हजार टका आरो सा की कर बेर एक हजार ला के पाँच दस टका मांगबी सोलह सौ ना ये के बेर एक हजार की कर बिया दे पैसा ला के बाबू गौ बाबू की कहियो बड़ा टेंशन छो हमरा गौ कौन टेंशन से तोरा रे जा तनी बाप जिंदा छै ता तनी तोरा कोन कोन टेंशन छौ से कह त हमरा बाबू गो बाबू की कहियो स्कूल में एको गो ने छोरी पटे छौ हमरा से गो जे की कहियो स्कूल में सब भिखारी भिखारी कहैत रहै छै बुझली ना बाबू गो एगो छोरी छलो ने ओ तऽ पटिए गेलो हमरा बुद्धि बुझलिए भिखारियो छलिए ने तऽ एगो छोरी पटिया लेलिए लेकिन ओ छोरी हमरा की कहै छै जे जानू चलू ने फिल्म देखै लए सिनेमा हॉल तऽ हम तऽ हमरा की कहै छियो बाबू गए तऽ भक सिना धुआँ निकलि गेलै जे हमरा बड़ा बेजत भए गेलै कि कतऽ कतऽ लाज भेलै हमरा अपने था नहि छै बाबू तही दुआरे कहै छियौ बाबू एक हजार रुपैआ हमरा दए जखने छौरी आने ओने कि जो बढ़तै धड़ाक पैसा मुँहमे मारि देबै चुपे भए जेतै छौरी फिलिम देखे जेतै चाहे कतऽ जेतै सार छौरी सभठे हम घुमा देबै हम हँ ताहि दुआरे बाबू एक हजार रुपैआ दए ने हमरा आरो सा छौरी पटाबैके लेल आ छौरी से नहाइ स्मोस करैके लेल तोरा हम पैसा दियौ की सब कमी कमजोरी तोहर माँ तारिके छियौ

काने लागबो काई रहे छो स्वार नहीं तो रे नहीं पढ़बा लिखबा तो चलियो ना जाए छो विदेश रे बोझ हमर कपार से उतर जेते बेसी नहीं बोल कह देलियो हमहूँ वएह ने सोचै छियै जे विदेश चलि जाओ हमहूँ वएह सोचै छियै विदेश चलि जाओ हाँ उहे नीक हेतौ चलि ने जो विदेश टेंशन नहीं ले कर कुमा हम जाइ छियौ मेन पाव और पासपोर्ट लगेबो दस हजार रुपया ला कथी के दस हजार कमे के देने छी हमरा जे दस हजार रुपया दियौ अपन कमे के विदेश जेबै ने सब बापे के पैसा में टिरबी हैं बापे के पैसा में टिरबी तू देखाबै छी एते अपन पैसा कमे के जो तू विदेश तब कहबो हाँ हमर बेटा छी देख बाबू

उठाइए ना उठाइए ना हेलो हजुर सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार सर हम करिकबा करिकबा बजै छियौ जे कहलियौ मलेशिया कोनो डिमांड सिमांड छै कि नहि छै हमहूँ जायब विदेश

सर सर सर सर ओ दुई नम्बर दुई नम्बर बलामे ठीक मारि दियौ सर दुई नम्बर बलामे ओ कथी छै चड्डी किली नाम किनी कथी कहै छै सर ओहीमे जेबै हम कतेक पैसा लगतै सर जाय लागी बेसी तऽ नहि लागतौ उहे साढ़े तीन लाख टका लागतौ साढ़े तीन लाख हम बहुते गरीब छियै सर यौ ओतेक पैसा तऽ नहि हेतै हमरा पास कोनो धनिक नहि ने छियै हम देखो धनिक रह गरीब रह वैसे हमरा कोनो लेनाइ देनाइ नहि छै जे साढ़े तीन लाख जे छै ने ओ लगबे करै छै चाहे तुहे जा चाहे नहि जा तब बेटी चोत राखो नहि जाएके छै हमरा विदेश तिदेश साढ़े तीन लाख तीर के हम विदेश जाओ जे साढ़े तीन लाख रुपया तऽ हमरा रहतियै तऽ हम अतै कथी नहि बिजनेस व्यापार करके कोनो नीक से ढंग से बैठ के अतै काम करतियै